Inselmulkom sinjuri, intkom li qed tintarawna qegħdin fej qegħdin fuq is-sufan fis-sodda u libsin x'libsin aħna għadna bix-shorts għax din hija x-shorts casual week. Ġara. Tgħid ikun hemm qed jarana bil-pen tiegħek. Bil-panċiera. Xaffar, sa toqgħod tgħid ix-xemx kollha oh. eh. Eh, Xorta hija battikata biex nixxa fil-ħwex wara taħseb. Kif taqbiż li minn suġġett tal-ieħor iġġenni jiena, iva, forsi għalhekk jilbsu ftit biex jonxru inqas. Eh? Insomma, jiena kieku jekk ma jkunx irid jinxef tista' tmur għal Kif għamel dan ara? Apparti l-gallarija kapaċi jidru wkoll il-balla vostri. Jo kella l-ħarblu tal-festa sewwa kollox hemmhekk. Eżatt, eh? eżatt.
Issa, ejja nitkellmu fuq xi ħaġa serja. Serja. Mela, sfortunatament aħna l-irġiel komuni ta' triq il-biċċiet tajjeb kif ngħidu, ġieli, ġieli ngħidu u nagħmlu affarijiet li forsi jurta. Mhumiex xierqa.
Mhumiex xierqa li tgħidhom. U jiena ħriġt hemm barra u staqsejt naqa' nisa hekk kif ġiġili, kif jiġu, tajjeb. Nisa mill-li sibt. Qed tara ma żbaljajt diġà. Tara kif nista' kif ġiġijiet. Hemm jekk hemm xi affarijiet li ngħidu aħna l-irġiel li forsi nistgħu nitgħallmu. Ngħiduhom aħjar. Ġieli aħna l-irġiel ngħidu xi ħaġa li intom in-nisa tiddejqu biha. Mhux dejjem, skont x'kumment ikun. Ġieli jogħġbok mela. Rude games. It's like pushing or this kind of stuff from men I don't like them actually. Iktar forsi fuq id-daqs tiegħi li tiġrili. Jgħaddulek il-kummenti. U kif tħossok dak? Lussu.
You're fat. You're fat.
Oh, it's bad if they, you're not fat. So we shouldn't do that. No. Ok. No, Tommy is special.
Thank you.
Nifhem, jew għaw ġisem u jibqa' għaddej. L-iktar affarijiet li jdejqu lin-nisa huwa meta aħna minn għalina qed nittantawhom imma fil-verità ma nkunux qed nagħmlu daqsxejn ta' ġid u meta nikkummentawlhom fuq id-daqs. Ġifieri jekk isaqsukom jekk, għax huma ġieli jistaqsu wkoll, fuq id-daqs tagħhom, kunu prudenti.
U issa nafu ja rġiel u noqogħdu iktar attenti b'dak li ngħidu, ħalli ma weġġgħu 'l ħadd. Ifhimni anke n-nisa, eh, għodu attenti intom x'issirkom tagħkom tajjeb, iweġġa' wkoll. Ejja, illum fukajna fuqna. Eh, qatt nisimgħu qampina waħda biex ngħidu. Nixtieq nisma' l-qampina ta' Russell Crowe narġa'. Kif tgħid Russell, Russell Crowe. Dati u għalih u għax. Le, le, le, sorry, Nasir Kro. Għax għaw fl-awards. Ma għaw, teġ kem faħħarna l-Maltejn.
If you want to know what I love about Malta, it's everything. The beach, the sun blazing, the water clear. Tajjeb ħafna proset, proset, il-Russell Crowe jina, pero il-kużita tiegħi tmur fuq direttur Malti li tant qed jagħmlilna unur mad-dinja kollha Alfred Ċok. Dak li vedu l-ċok.
Le.
Ċok ġibs.
Timma kif ma morċ naħdem ma ta' pastizzi, eh? Kif aħna, Alfred, all right? Ħazin daqi għat, eh? Ja, kalma nara, xaħbżu jirek, ditta. Oh, l-injuranti kolla mija jibatu għam sandra, etni film ja film, jismu. Philip of Nazareth. Nazareth fejn fejn twieled Ġesu, eh, fim. Eh. Imma mhux u biss kien hemm, eh, lilja. Dak iż-żmien l-istess epoki kien hemm wieħed Philip. L-iskript mhux tiegħi imma ta' dak il-ġidrun. Li ma ġidrun. Tarantin.

Imma illi n-nidda jkollhom kien cranes, Sander, jkollhom kien cranes! Qed jiġi nil-flus il-biċċa ta'. Imma dawk mhux tneħħuhom wara fil-post? Jiena post ma jogħġobnix u ta' grids x'in kollox tal-ħeffa, eh, ishom tat-TVM, kollox fuq l-aħdar. Iva, ma nbaħtru ġadd, eh. Jiena nġib bniedem għandi stand-in buy'n, stand-in buy. Eh, stand, stand-in. Dipes tal-epoka u dejjem bil-wiefqa fejn hemm il-crane fix-xogħol. Ejstra. Tajjeb. Ukoll u dejjem hu, eh? Dejjem hu. Imma kemm għalilek qed ngħid jew! Mela Malti. Le Ingliż barrani. Ajja. Imma li ilu bil-wieqfa forsi. Bla bajt, eh. Ilu bil-wieqfa.
Tlettijiem lejlu.
Tlettijiem għawx bil-forsi jistreħ. Mela mhux anka jenna jasande kemm għandek intu kol. Mux eh, grazzi bħal Imma jena Alfred iċ-ċok għandi ċertu stamina u taf għalfej iċ-ċok. Għax iċ-ċok ġib Sander, mor, mor, mor, ħod kemm għandek lem, ejja.
Jien minn ix-xert kemm da direttur jagħmlilna u nul il-Maltin. Ta' għarja, ta' xejn nervus, il-pija kemm jimba, il-verità huwa manz ta' jimba ftit biss, il-pija veru rajt. Għawara. Bravo.